Ӕртыккаг сӕр Ӕппынфӕстаг кувут мах тыххӕй, ӕфсымӕртӕ, цӕмӕй Хицауы фарны уац ӕнхъӕвза дарддӕр ӕмӕ йын кад кӕной, сымах ын куыд кад кӕнут, афтӕ. Кувут, цӕмӕй мах фервӕзӕм ӕвзӕр ӕмӕ фыд адӕмӕй, уымӕн ӕмӕ уырнындзинад алкӕмӕ нӕй, Фӕлӕ Хицау иузӕрдион у, уый уӕ сфидар кӕндзӕн ӕмӕ уӕ бахиздзӕн хӕйрӕгӕй. Мах уын цы фӕдзӕхсӕм, уый кӕй аразут ӕмӕ йӕ кӕй араздзыстут, ууыл мах Хицауы фӕрцы фидарӕй ӕууӕндӕм. Хицау уын уӕ зӕрдӕтӕ саразӕт Хуыцауы уарзтмӕ ӕмӕ Чырыстийау фӕразонмӕ. Нӕ Хицау Йесо Чырыстийы номӕй уын фӕдзӕхсын ӕфсымӕртӕ: мах сӕм цы ӕцӕгад ӕрхастам, уымӕ гӕсгӕ чи нӕ цӕры ӕмӕ магуса чи у, Ахӕм ӕфсымӕртимӕ уын иумӕйагӕй мацы уӕд. Мах уын, цӕмӕй фӕзминаг стӕм, уый уӕхӕдӕг зонут. Магусатау уӕм нӕ цардыстӕм. Хойраг лӕвар никӕмӕ хордтам, фӕлӕ ӕхсӕвӕй-бонӕй кодтам уӕззау куыст, цӕмӕй уӕ макӕмӕн уӕм тыхсты хос. Ахӕм бар нын нӕ уыди, зӕгъгӕ, уый тыххӕй нӕ, фӕлӕ цӕмӕй нӕхи равдисӕм, бафӕзмыны аккаг уын куыд уӕм, ахӕмтӕй. Сымахмӕ куы уыдыстӕм, уӕд уын афтӕ фӕдзӕхстам: кусын кӕй нӕ фӕнды, уый хӕргӕ дӕр ма кӕнӕт. Фӕлӕ мах куыд хъусӕм, афтӕмӕй сымахӕй иуӕй-иутӕ сты магусатӕ, ницы аразынц, фӕлӕ сӕхи тъыссынц кӕйдӕр хъуыддӕгты. Ахӕмтӕн Хицау Йесо Чырыстийы номӕй фӕдзӕхсӕм ӕмӕ курӕм, цӕмӕй ныггуыбыр кӕной ӕмӕ кусой, цӕрой сӕхи къухты фӕллойӕ. Сымах та, ӕфсымӕртӕ, ӕвӕллайгӕйӕ аразут хорз хъуыддӕгтӕ. Нӕ фыстӕджы цы амындтӕ ис, уыдонмӕ чи нӕ байхъуса, ахӕмы хъуамӕ зонат ӕмӕ уын йемӕ иумӕйагӕй мацы уа, йӕхиуыл куыд ӕрхуда, афтӕ. Ӕрмӕстӕй уе знагыл ма нымайут, фӕлӕ уе фсымӕрыл, ӕмӕ йын амонут зонд. Фарндӕттӕг хицау уын раттӕт фарн кӕддӕриддӕр ӕмӕ алы хъуыддаджы дӕр. Хицау уӕд уе ппӕтимӕ дӕр. Ӕз, Павел, саламтӕ ныффыстон мӕхи къухӕй, уый у нысан мӕ алы фыстӕгыл дӕр. Мӕнӕ афтӕ фӕфыссын: Нӕ хицау Йесо Чырыстийы хорзӕх уе ппӕты дӕр уӕд.